Без инде Сталинга һәм Ленинга куелган һәйкәлләргә күнегеп беттек, ә менә тракторга һәйкәл куйганнарын күргән бармы сезнең? Менә мин шуны хәзер белешеп кайтырга булдым. Кемнең идеясы бу? Ни өчен моны шулай эшләгән? Ни өчен тракторга һәйкәл куйганнар? Хәзер барысын да белербез. Ә әлеге тракторга булган хәйкәл Яшелзан районының Олы Шырда авылында урнашкан. Без хәзер шунда юл тотабыз. Менә мин Олы Шырдан авылына килеп җиттем. Урамнарга барлабыз. Авыл урамнары да кыш җиткән икән. Менә дуслар, ошо трактор

Бу һәйкәлне ясау идеясы ничек килде сезгә? Кашан килде? Ни өчен именно трактор куярга булдыгыз?
Әти тракторны ул кайтып куйды башта, һәм җылмайды. Улым ди, тормыш авыр айтса, металломга булса завет итерсең ди. Тапшыр, тапшырырсың дип. Ну, билгеле, ул теге шулай итеп серле итеп җылмай куйды. Билгеле инде ул металломга тапшыруны теләмәгән инде. Бәя. Менә аннан соң 10 э, еллап гомер узды. Һәм ниһаять менә өлгердек. Шуны һәйкәл иттереп, Басамытка куерга дигән фикергә килдек инде. Бу тракторда дистә еллар буе Татарстанның атказанган механизаторы Искәндәр Шакир улы Закиров эшләгән. Әлеге һәйкәлне аның улы Ислам Закиров, әтисе һәм барча игенчеләр хөрмәтенә куйган. Тракторга ярты гасыр булгачтын сезнең әтиегез күпме эшләгән соң теге колхозда, шушы тракторларда? Минем әтинең бу беренче тракторы түгел инде. Һәм соңгысы түгел, әле моннан соң Казахстанда да эшләде. Әтим килгәнчә Казахстан тракторында ДТ-73 тракторында әти общий 46 ел эшләгән тракторда. Аның әле әти хезмәт кенәгәсенә язылган. Язылганча ул җөргән инде не булып, теге плугар диләр бит инде, ул вакытта персональный плуг булган инде, тружник плугы. Әле мин аны беләм, хәтерлим. Бер утырып җөргәнем бар аңа. Э, әтиләр билгеле бинәхәр әйбер мөстәтибе булган башта алар шул плугар булып жүргәннәр инде аннан соң алар укып чыкканнар бит инде теге кенәгә алып чыкканнар э, ул вакытта көчле училище булган анда бик күп э, районыбызның бу тирәнең бик күп атаклы механизаторлар шунда укыган чебакса авылы булган бит казан кырыенда хәзер казан составына керә шул чебаксада алар белем алганнар тракторга тракторны идәрә итәргә өйрәнгәннәр инде ул вакытта әти әйтә иде Офтәл рикти шулай ди, арыш икмәге менә пешереп ди, шул арыш икмәген ашап инде телемдә була, шунда укып ятканнар инде. Алар шунда яшәгәннәрдер инде. Шунда яшәгәннәр, я, дигән булган да, тулай торагы булган, шунда инде ашап яшәп яшәгәннәр.
Менә әтиегез бу тракторда эшләгән инде, үзегез Эшләгән бармы соң монда? Утырып йөргән бармы? Әйе, башта инде утырып йөри идек, бик кечкенә вакытта. Аннан соң э, үсә-үсә беренче беренче тапкыр бу бу тракторда эшләргә насыйп булды 10 яшендә. 10 яшендә әти миңа инде шаны тапшырды колхозда силос топтавына. Шул яшьтә шанып тапшырдымы? Әйе, беренче тапкыр 10 яшендә шанып тапшырды. Ул вакытта бит инде колхозда ташилары силосны, ул вакытта әле теге самосвальный машиналар бик юк иде. газ печәт одиннар токчы газ дывалар бортовой аларның бары теге балак кебек үзенә ортында балак кошлары менә чыгарып калдыралар ди тросны иә шул тросны киләдер икән дә алар тагадыр ди шул трос белән тартырып төшерәдер ик машина һәм инде теге шуны нитә тыгызлый торган трамвай әйтәдер ик инде менә шул эшне шаны тапшырды аннары унике яшьләрендә эшли идем ди тырмада тырманы шаны тапшырды аннан соң соңрак Э, эшләргә туры килде сукада, билгеле тружник сукасында э, түгел, ә навесной клуб дип әйтик инде, половин 4, 35 менә 35 менә шуның белән дүрт төренне сука белән сука сукалаган бар инде. Ну, анда бу тракторда миңа түгел, минем абый да шулай эшләп үсте инде. Бу безнең үзенә үзенә күрә безне тәрбияләп үстергән трактор инде бу. Э, бу учебный трактор булган сезгә. Әйе,

Э, хуҗасы турында мәгълүмат юк әйе бу трактор бит шуңа нәрсәгә җанга кадерле ул бит э, менә бу авыл кырларын эшкәрткән гомер буе э, шунда туып үскән кеше эшләгән анда шулай бит минем әти ул шушы авыл кырларын эшкәрткән гомер буе шуның белән ул кадерле Һәм дә монда минерал минералдан ул аның белән без ясап бетергәннән соң әле бөтен авылны балаларны утыртып, бөтен авылны әйләнеп чыктык. Һәм монда ул теге башка җирдә кебек кран белән килеп басмады. Аны монда ул теге шупаллар куеп, менә аның башына бүрнәләр куеп, шул бүрнәләр буенча үзе матур гына менеп басты менә бу җиргә. Менә аның аермасы шунда. Бөтен җирдә постаментка куялар үзе менеп баскан белән. Ә бу үзе үзе үзен ни белән йөреп инде, үзе хәрәкәтләнеп Үзе менеп басты монда. Менә мөгезе куюм яна. Әй, бу кабырамы соң? Шөп кабынмасын инде. Ул кабызып карыйсыңмы соң?
Ул теге э, бер басу белән кабынып китә алла бирсә. Э, кабызып карыйк әле. Әйе. Та тигәле. Кабызабыз.
Менә
вәгъдә бирделәр кабызабыз дип. Киттеләр кабызырга.

әти шушы урында утыра идем дә мин аның янында утыра идем

Шулай иттереп менә кыш көне җылылыкны кили торган идек инде. Ә ничек моның белән э, идарә итәргә соң трактор белән? Мәсәлән, Тракторлар менә бу мысыр бит инде аның теге э, нигәндә э, барганда анысы сулга бара инде, анысы уңга. Э, Болар болар инде билгеле менә бу ике ике рычаг белән инде теге аяк белән басып, анысы инде тиз генә урында разворот дип әйтергә кирәк инде, борылу булганда менә аларны кулланасың инде. Ә болай кырышында барганда менә шулай кергән тартып барасың, кирәк булганда сул якка, Уң якка шулай итеп тартылып барылган инде. Ә бурычаклар нәрсә кирәк? Бурычаклар болар инде э, монда распределитель утыра инде, майдан эшли. Менә шуның бурычаклары бу. Бу теге бөтен нависканы дип әйтергә кирәк инде. Нависканы или бульдозерда җибәргәндә бульдозерны эшләтә торган цили- цилиндрларга май җибәрә торган бурычаклар инде менә бу. Алар эшли, әнә күрсәттек, барысы да эштә. Барысы да теге эшли торган. Бу приборларда эшлейді.
Ә бу приборлар эшли.
Менә анда бүгенге сүкендә бит нәтиҗәгә җиттек. Менә хәл билгеле сүнгән инде. Э, зарядка бирә аның динамосы. Аның теге моеның давлениесе 2 ярым, 3 тирәсе. Өчен ел нормально теге дип әйтергә кирәк инде. Теге рабочий давление. И менә нәрсә әйтергә кирәк, менә бу система охлаждения, аның температурасы э, хәтта кыр эшләрендә дә бик күтәрелми торган иде. Шуңа күрә Моңа э, бу шундый трактор, моңа теләсә нинди авырлык нагрузка бирергә була. Ул бер кочанда кызмый. Менә хәзерге тракторларның күбесенең аның менә теге авыр ягы э, бик җиңел ясыйлар теге запас белән ясамыйлар радиаторында запас белән ясамыйлар теге водяной рубашка дип әйтик охлаждениедә

Урап инде элеккеге заманнарда сыман. Ә болай бит аны хәнә. Э. Наскетреп урап, нас шул тартып битне кабызасың. Кабызганнан соң инде аны кабызып җибәрәсең дә бит инде. Монда аның менә улак та юк белән булган инде. Төрле погода бар инде, төрле һава торышлар. Бүгенге кебек жылы булмый һәрвакытта. Актер кобза торган 40 градус сокында да бит инде. Бу трактор теләсә нинди табигый шартларда эшли торган трактор һәм кабына торган трактор. Бу 40 градус кызуда да эшли. 40 градус сокында да кабына. Менә аның ник дигәндә килгәнлеген, менә бу пускачны, менә пускач эшләп тора бит, пускай дип ител. Менә аны күрәсез, монда труба аркылы уже менә моның головкасы дип әйтәбез, головканы бу двигательне җылыта башлый.